i ka va caah rawl ka ul i ka mitthli a tla timi ka lung maw ka hlinmi ka faila caah rawl ul in mah i thluachuan hmu khawh nak cah dingah ka mitthli tla rawl ka ul baih a timi ka lung maw nanmah i chungkul kar pathian duh ding in nan nun khawh ruangah pathian lung nan ton khawh nak ding ruangah rawl kan ul i kan in chungkul kar na timi na lung maw thlacam soi cho a puan pa tuk le aw Thlacam in ka hmang duh lo hi. Rawl ulh chaw min na kuai tuk caw. Thlacamnak nih a tuah khawh lomi kha rawl nih tuah khawh. Cucaah nanmah ca ka bu ti caah na va ca a mitthli ka mi na si bal maw? Na nup na fa na hrin mi na fa na ca rawl in thlacam mi na si ko maw? Nan mitthli tla u ti. Ratnak nan kalpi lai mu. Job nih cun hitin a ti ve, Job ah kan pakhat a mi panga, Job cu puai kha tuah tawn i ti zeidah tuah? Bawipa Pathian, ka fale nih hin, ka hinmi ka fale nih hin, ka mit nih a hmu lo karah hin, a von zong an in von pamh ko lai, na duh lomi sualnak zong an tuah sual lai caah, an pa nih ka tuahmi raithawinak ka cohlan piak law, an palhnak hi ngaithiam ko hna. Raithawinak tuah. ai dawh tak ai dawh fai aw hrin sawn hrin ding si khel ka ding ahhin hna la anti senman kha nama ai nei tiai bawi ni bian thei te lai pado nudo cha chun vale zong foi sok lai te fale zong foi ko lai sinan boy padu ding te til ne de do armis chu

Kan fale an ngakchia tihin an thisen chungah luter mi si awk Pathian bia hi atu i thlantlang i aw thlantlang i hrekam tilen thei ko la cu aw kal ko len adang upa len thei ko la hrekam he thlantlang kan mirum si kan mirum a si i a fapa upa deuh pa kha kuam lei kanmah hlan deuh te lan a niang deuh pa kanmah he kan len kan lut ṭi hna. Cu tikah America an phan i zual ding khawli cu capo seih zudim law an liam. Cu tikah an hniang pa cu nai kan thi tak kha zudim tuknak ah a upa kha zu a din tikah a tuai chawng i a mirang kha tlawmpal thiam caah mi zulhnak ah khan a tlu le a tlu tikah a thi ding a si cang oxygen an thlei kha van daw ah cun a thi ding a si Doctor te nih chia thawng in bawmnak thawng khan doctor te nih an fapa muitel hmu ta hna seh van hmu ta seh tiah caan ṭial piak zok i sia thawng in bawmnak he a rannak an rak phak tikah American kha Laimi vialte thla kan cam ding in mit thla dih cu tikah cun an rak phak tikah an van oxygen an phiat tikah thi ti lo a thi lo sihmanh sehlaw cu pum tlak ti lo ai cang cang a lam kal hman ti lo va chim ṭhang ti lo cu hna inn ah cun Indira Police ka kal lio khan thong thong lian nupi nih khan nubu nubu pum a si caah khan cuka cun thong ṭhan kan chim lai ti ka va kal kan nu le kan pa le hna nih fale champion rak kan palh kho ning an nun can an ziaza cawn cawn awr um lo ding vialte ka bawi banak chim cang cu tikah cun anu nih zeiti a hong dil a ṭap pa cu thantlang in na rak sual tu zong ka theih Atu ramdang na pa nih piangthar tuk rawl kan ti zong ka thei. Atu i nu le pa nih kan rian vialte na chim tikah kan in zak tuk pi. Kan nih nih fale dawt kan timi cu ti. Cakei pawl rak zuar, vo pawl rak zuar, ngoi ngoi rak tuah i tangka tampi he memin i rak chiah ka dawt bik ah kan rel tu thi cang. Jesuh Khrih dawtnak hngalhter ta a biapi bikmi ro lang aro sum bikmi aro kholo mi ro. an rak chiah ti hna lo tikah cun tawkte zong a thi a upa ti le a pum tlan tung ti lo a tat an pa zong dir a tat le ka langhter duhmi cu nannih kan nih nih hin hi Norway ram hin nan fale zeirom nan rak hung hna lo nan rak kan ro ding hna cu ai ro Colombia Jesuh Christ hngalter Pathian ṭi Pathian dawt fale cawnpiak in na caan sung loi pek ka pek bak ve Salopani timi cu ha siapa cu amah nih a family awk chim lo a nupi le a fale hmuh khawh si ti keimah nih ka tuahmi bak lawng kei cu ka chim bawipa nih a zafa ca mah nih tuah nai sai lomi chim timi hi rak kawl ka si Cucaah Jesuh nih Bawipa le Pathian cu na thilnu dihlak le na ruahnak dihlak le na nunnak dihlak na dawt lai ti hi a ngan bikmi le a biapi bikmi nawlbia cu a si. A hun chan tu nawlbia biapi bik cu ti cu bantuk thiamthiam a si cu a si i na innpa cu nangmah lai dawt bantuk na dawt lai ti hi a si Moses nawlbia vialte le profet hna cawnpiaknak vialte cu hi nawlbia pali cungah hin an i khup dih tiah Matthai ngan kul le hnih a meson thum le pasarih an cawnpiak hi bangna hi kan fale hi an tisen chung a lunthlak in chim lengmang laile i thantlang hrawng i kan nu le kan pa i hmun khat pi an i rak si kaw kan i pa tuanbia kan chimmi kha atu tiang kan philh kho ti lo American President Homisipa khapa nih ca ṭialmi ka rel president ka si tiangah hin ka nun a ka sersiam bik tu cu ti ka cawnnak ka fimnak si lo ti ka nu nih tappi khur i pathian bia i a rak ka ṭhatmi mi ka si ti kuam kum lio ka rel Cucaah zeitluk in dah innchung ka ka nulepa kan biapi mu tuchun hi hi le tam deuh kan chim ding kai timmi si cak ding cucaah cun kan fale hi nulepa pathian a ṭihmi bawipa a duhmi Baibal cathiang rel pengmi a cheu nulepa cu kan ngeih cu ka fate hi Pathian hmai a kun bakmi fanu siseh fapa siseh Pathian thangthat nun nei seh, khukbil nun nei seh, cathiang nei nun nei seh ti tlung nu le pa nih an ngakchiat tein tuahpi man honi mi tuahpi hna. Kei cu kan cha le cang lai. Fale cung zong i kut chuan i thla cam bal lo. An thin zong tong piak lo, an hmur zong tong piak lo, an lu le ke tiang zong zul lo, Jesuh nih thla chuah pek lo. Khur caan i cacam pi sawh.

Khuapi hrinsam in a nei pengmi, pumhnak a tuah pengmi, Pathian thangthat in a neimi cu Khrihfabu chung an tikah mi tampi caah santlai mi an si cang cu. Innchung kawlkar in nupi le fale chanpi timi hi Bawipa nih kum riat ah kalpi i hihi ka chim tilah ti ruak ka thei lo. Sinain keimah nih ka tuahmi lawng te Bawipa nih a chim chat ciam tik an um tuk. Ka fanu hi sifaknak in a bawmh hna lai. cun lamkam tawng sa lomi American ah cun bom khawn si lonak a thi tim tangka pek khon su ko ka ti khi hna khi kan bawmmi hna hi Jesuh cungah kan tuahmi simi kha ni zan rel cang Mathai ngan kuning ah dongnak lai mu sifak rethi bok kha Pathian cungah tuah si le ka fanu ha se a thinu um tuk a thinu um tuk tikah ka chu em driving license tu nak zungah kan kal le kan lawi le ka pa tangka na ngei maw ti ka nei ko zohmanh ta itmi pa khi ti kan i zuri mi si ai cu lam kamah khin a zuri ma singa sri thina tangka ka pek ka pek duh pek ka duh ti zero nga na pe la ka pa za fak tu pe si chu ti na pe lai lo ti richa ti chun atui mai chama mo ro mo di traffic e green si ka ha thla kan ruwa mo ro tam tuk ti kalang tar du ni da city se chun ka fa le kha siang na hoi lo mi gom lai mu Ma cun a ti si a lamkam trawm sa ti hna zong sia mi sifak vialte Pathian dawtnak thil min chun Pathian bia khan an chim tam tuk ka cawn piak ca a chung an nung tuk kei ka fale ka cawn piak hna tikah zeidah ka ti ve atu hi nan pa nih motor ka mong ka ti asinain kei hi ni khan nu ni khan ka tar deuh lai i nan ni hi ni khan nu ni khan nan no deuh lai cu tikah cun kei hi ka tar ti lai i ka chut nai in hule ti lai dan ni hmai le nan thu ti lai

Kannih cu mirang ca zong a thiam lomi kan si caah nannih cu mirang bantuk nan si. Kan cawkpiak hna nan nan hmuh. Cucaah inn ṭha lo ṭha nan cawk ti lai i nan kan zohkhenh lai. Cu ti a si khawhnak ca ding cun laipa, lainu, mipial kha nan vak hna lai. Na tlangval zong ka thei makhau, na nungak zong ka thei makhau. Ka thei lo i nan tuahmi cu Bawi ban a ṭhuat hna lai. Miphun dang thleidannak kan nei biasa hasian i bia halmi cu ka pa, Korea hung hah hna ning law, Pathian dawtnak a theimi sinah selaw na duh hnga maw ti. Hase na kalmi cu kaldak bantuk ti. Kuria ra dingah thlak cam lo ti. Lai pava dingah thlak na cam piak ti. Kuria na na cu miphun ai dang lai i Pathian an pian thar ko zongah nan sinah ka rum lo khomi ti. Nai ah khan hase ni kan tin ti. A nu chimh kima a chim ngam lo. Ka pa nih thlakcam nih cun cago rua ti in ruah a ti ti. Nai ah thiamhra le van tong tikah papa hi bantuk in lu cungah kut chun in thlacam piak khotu le rawl ul piak pengtu pa ka nei hi kai lo tuk ti le a tlei ah a ku a tap khian pin kai nak a ti a ti thami cu a nu chimmi cu ka pa nih thlacam mi a tlun ruang timi cu ti Kawl holh zong a thiam taktakmi, Mirang holh a thiam taktakmi, atu Bible a cawng cuahmahmi degree pakhat ah cun atu a la ding mi pa nih America i lainu vialte ha sinah kan duh bik kan ṭhit la ti ti ti ka nu le ka pa ka chim cang hna le ka pa nih ka nu le ka pa nih hasia hasia kum kum lenga lawng simi siti kata kum lenga na si leo kan an hmu cang ti cu oh thlang cang nak ah khi ve khua a ngakchiatu tira ka ngah ko lai ka ti cang ti na pa zong i ton ka duh tuk ka chimh la kai ka tham la le a kum ca za te ka um ti la ka ti la ti ka pa san lai pathin ek le ko ruati anu ni chim chu na pa chim ko ti le ka pa ni khan zan na zi pakor ro ra kin bible kan sui no tani ka bible degree sang ala mi sa kan ti bible ni sui no ton anu ni chim hasha nanu ni chim tu ti ha Mah an ṭhawn lomi bia pa kha ka pa nih a ka ti tiah i chim. Thla rak cam peng seh. Chawnh hau lo ti va ti. Baibal siri hau lo. Thla rak cam peng seh. Thla rak cam ve la, ka cam ve la. Bawipa nih a caan zan tikah suat ti na la. A kan rak ah lo lo tu lo. Ti ka ti. Okay, ka pa ka ṭha ko ti. Le ka langhter duhmi cu kan fale vale ca ding zong hi can ti si tu thla cam pe hau cu. An nupi le zong cam pe hau cu. Ka fapa hi frame hi atu kumhlei ni sale a ti din ti.

Girlfriend kan neih dingmi zong hi nanmah nih nan duhmi bak maw kan neih ah an an i aw ti ve ko cu. Cu maw? Kha bantuk khan inn leng lei ah an cawnmi kha sualnak lam an awt piak hna i tang tang siri tang ram an cawn tikah nu le va sualnak nan tuah tikah kondom nan hman la chui kha an ti mani kha sualnak kawtka kha pin an piak hna i kel lam an chiah piak hna.

Pathian a um lo timi tam tuk nungak tlambal pawl hi. Khara kan fale to le wi chaw mirang nungak tlambal ni do tuk kha tikah kan fanu kan pa ni do ve cun lo si cang la chu har tuk cang chu fa le an no liao ti tha ti ton piat tung lo i kum a kum le ni kum le ngan van si sual da kan van toi mo ka nu o ka fa an sual ti hi atayal tang mi thu do su an no lio te ah cawnpiak khua an si lio te ah kan nu fale nih nu le pa cu an tha lo kan si an i bi ding mi kan si nu le pa ika fale dominant mo ti no domin ti kula cu tha ko tha ko asinain ti do so cho a export min fale dot bin ha

Innchungkhur dai amenmi innchungkhur zong vialte thong bika hi thluachuah phurtu pa thluachuah phurtu nu abepi thong innchungkhur karin haumani thelomi rawl anul lamangmi nun nan cawn lamangmi nupi le sinah su nun cawn ding fale sinah nun cawn ding vale sinah nun cawn ding kan motor sinah nun cawn ding ka bia tein chungkhar kan tuahmi vialte kha kan nupi le panang te kan ngaihthiammi hna kan fale panang te kan ngaihthiammi vialte hna kha in chungkhar ka i zan chiar te thla kan cat pengmi bawipa kan thangthat pengmi kha ni ni khala cun bia kan phan hrim hrim lai ka kup lai lo cu innchungkhur ka zong dam naisai lo i thlanglei laitlang ah ti tila tila na mission rian tuannak yo a hla tuk na innchung i na hak tel tuk cu na innchungkhur kar na zaten ka thiam dot lak ta zong na mit chung mi thim ten du tong zira mi thim ten mi tam ten na tim Pathian bia na ngaih tik zongah nangmah bak hi dam masat tu cun na fa na damter khawh na nupi na damter khawh mah dam nai sa tu lo mi damter tu ka si la ti pimpalo cun ni na kan pek mi nawlbia hi ti na lung chungah na riahter hna lai i na fale kha fel tein na cawn piak hna lai i ti na inn chung in na ṭhut ah siseh lam in na kal ah siseh na ih ah siseh na thaw ah siseh na chim lengmang hna la Zo law uh, Deuteronomy ngan paruk a me pasarih ah an cawnpiak mi si. Cucaah Israel mi hna nih Pathian an phian sual lai ti an phan tikah kha bantuk bakhan nan tuah hna lai e. Israel Pathian hi kan Pathian a si. Pathian dang kan nei lo. Amah hi ṭih ding, dawt ding, amah hi phul ding. amah loin kan nung kho lo cucaah cu vial cu na fale kha suri le i azena kal zeizong na tuah na chim peng hna lai fale cawn piak rai khami pawl cu nan cei ti la hringtu nu nih na fale vialte nih zong cu lo tlak nan hau hringtu pa hi cu kan biapi tuk maw kei ka ti bak cu kan nupi caah zong cu lo tlak si bak ai ka fale ca cu chun ka ka si bak lai keimah i ka tuah ho lai lo ca ka chungmi hi suri a tuah tuk lei ca tuah ho pai ka fale ca tuan bia tha tial tu se lai ka nupi ca tuan bia tha tial tu ka nupi a nei chia tikah a nem kho tu pa bak ka si lai ve law nupi le hna hi an kut lak i kut sin thil tampi hna cu caan ahcun minung i duhdawtnak hi i sik thiat ai ruang Vailamtah cu alawmi Jesuh Khrih dawtnak nih an kan ṭemṭawn ahcun a thlum tuk an palhnak zong kan ngei thiam ko bak hna America ram ah aw nun i ram cu ka thei lo nu le va inn khat te um ko nan ai dawruk in tam tuk cang inn leng tang ka kuat ruang ah fa le sual ruang inn chung buin Thihnak si, thihnak si. Cucaah na rian, na fale cungah na rian tlamtling tein tuah tim. Na nupi cungah na rian tlamtling tein tuah. Na va ca na rian tlamtling tein tuah. Hi ka hin ka va ca rawlpum bel timi nan um maw? Ka fale ca rawlpum bel timi nan um maw? ka nupi le caro kul man timi an um ngo pat kha bantuk nan tuan nupi daw sinai sai lo hi ti daw so tham cu loki mi zong daw ciu no se jesu kinu na nei mi vancung pennak nu nei cang ina cun nupi le ca ten tuar kan siang fa le ca ten tuar hi ti rin tun chama si lo Bible ca tampi na ri lo cun nupi ne fa le cawpiak kan lo Bible hi vawlei cung ca tha bik a thlum bik kha bantuk vialte rian neih cui rianṭuan lawng kal peng Indianapolis ah khan zopheli pa se ka uar ngai vei ak sawm cu hung khusi tu ak sawm pathian rian ka ṭuan hlan ah amah nih timi cu sapa tette na khan mi kha ka fanu nih a duh thong nih thong nih umul bu kan tette kan kham cu ka fanu nih ne tette khan mi a duh tu ka fanu te kun lei si ti cu ta cun hung khusi na kan tuah ho maw ti kei hi full time rian ka ṭuan ca ka tuah kho lai lo a tuahkhawm in tampi ko ca Pathian min tampi ca rak sawm ko mu tiah zaangfah ka nawn amah nih timi cu tinte Indianapolis ah hin an nu le pa hi lawnglawng kan tuan cang i a phan ne kan um tikah an i leng an ka an tu ni ba um cang i ti kum hling lo te na ko min tam tuk ti nan theih na lo mi tam tuk ti kan thi cang ai ti Ulepa nih kan cawnpiak kho hna fawn lo, rian kan tuan peng ti. Ka unang te na piak thar cang maw? Keimah hin ka piak thar lo ti. Oh, stak a ti le ti. DC ah ruah than hong cu zongah cun ak chim than. Ka tal lak chan ti kha fuṭhan mi kan tuan caah a ti ti kholu cu. Le ka lang ter dubi cu inn chungkur kha hi a biapi cem in inn chungkur kha nan tam ta lo cun khi fa zung nan kan ngai sai lo hi atu zong nan tam la lo cu innchungkhur kha in nan rak dang cio innchungkhur kha hi a biapi cemmi hmun a si timi hi na rak thei ko nain atu thok cun rak thei chinchin cang innchungkhur kha hi thangchan nun zom nan nei lo buak mai kun zom nan nei lo cathiang le nun zom nan nei lo va le pal nak nei thiam nupi le pal nak nei thiam nan nei lo cun zeiruang dah bia bala nan nei hira nan nei bala lo cu ka zumh lai se lo

Zanven thawknak kip ah khan Bawipa hmaiah cun na lung cu ti bangin bung ko. Na fale nunnak caah a si ahcun na kut kha chiat tuah ti. Ahodah hika hin ka fale caah arkho in ka tho le Bawipa sinah thla ka cam timi kan um maw? Arkho pei nan tho le rian tu nan kan zungzal ni. Fale ca vial i arkho tho i thlacam zong bal lo. Bawipa ka hlinmi ka fate hi na pennak chung lu ko nakhnga miphun dang sin he tlon len tikah Israel mi na fale na ngaihthlen bantukin ngaihthlen na nakhnga nan cam bal maw nan thilung ki kuai bal maw vel he sila lo thilung ki kuai na sila Nizan ah kare bantuk in Ezra nan pariat an hipul khat. Cun an bawipa sinah khan ti kan mah ca le an fale ca kan fale kan kan nei chiam vialte le kan fale kan mah hi him tein kan um khonak ca dingah le kan thirlung a puar hnak tukmi hi toidornak lungput kan nei nak ca dingah ahava tina kama rawl ulsam na kan than i rawl kan ul ti rawl ka tu hei tuak law family ca na rawl mi thlup har mi rawl lo in um mi thlup har mi na family ca rawl mi cu boi bai thilo ngama thei tuk mute thlacam som thin la cun Na fapa cu chimhim law na ngannak an pek lai na lung an lawmter lai ti hin na rel cang Hannah zong ka uar tak Hannah ka uar tak Hannah cu fahrin kholo nu a si caah fafahrin kholo caah fane a duh tuk cang i bawipa le nau in khan piak mi si ti sihmanhsehlaw zuri ah lo le thla cam ti zuri bak a rel tlangbawi ilin minu zeitik tiang na zu zu ka rik peng lai ngol cang ka bawipa zu ka ri lo ka lungfan ah ka ki koe nak pe bawipa sana ka chimi si ko cu zu ri a lo tiang sa cang bawipa fapa na ka pe ga cun anu chung vialte nangba kan hlet lak mak amak no Na fate hi thla na campiak te zing na rak campiak. Bawipa vawlei cung fimnak nama i pek law rumnak i pek law mileng nak pek law cu vialte cu nangmah sunparnak ca si si. Minung hi control kan tuah kholo ca control khol thiamnak nama i pe. Na mileng nan nak ca dingah Jesuh in thluachuahnak ka pek na ti bal maw? Na fapa pakhat an pe ruang Bawi Pasal lawmnak bia na chim maw? Ni na ka chim cang ka fa tanga in lei na nupi ca Pathian sinah lawmnak bia chim upa cem caah a changtu caah a dangdang ten chim kom ha a si ko le bang cun na fapa na fanu pakhat ca hi cu Pathian rian tuan tiang na zirmi na maw hi cu tin setin na numi maw khaca kan si feitu Bawi Pasal pe chan amah ca dang ten thawlawm pe thira ka si lo in thluachuah nih an zuat hnawh ve lai cu kannih cu thluachuah nunnak kong dong kan daithla tuk cu cucaah cun i Seuel cu bawipa nih Hannah cu bawipa nih fate nan pek tikah zei ti a tik cu can a phak tikah bawipa sinah khan a biakam ning tein a rak tikah cun profet vialte kha minthang mi kong bawipa nih a hun sual piak mi si lo maw Kei cu atu nanmah lak zongah hin nan nih innchungkhar ka hika Khrihfabu zong ka thei rih lo ti. Nan Khrihfabu zong kan fale hi Baibal siangkaimi na si ti in hi ka ram ah Norway holh in special book chim khomi international level bangin bawipa nih hmanmi an um khawhnak ca dingah thla rak cang u nanmah hi ka ummi te hi Baibal sianginn a kaimi pathum pali te ram hna silo kei cu kan duh piak tuk hna Vei ho, hi kan fale te te te cawnpiak ding ahhin atu i kan pale pawl hi hman ṭha ti lo. An hmuhning ai lo lo tuk. American le bang ahcun kan pale pawl mira hon khi kan fale an thei kho lo. Kha ca kan zei bantuk an hau ve, a ram sining tein a ṭhang ve mi pawl an hau ve cuk cu. Mirang hol ah mirang bantuk, kumbira thiammi, a ram level i ṭhangmi kha, khani kan hina bol hrui khawh te hna la, na nih nih cu na hrui kho lai hna lo, kan nih kan hrui kho lai lo. cawnpiaktu zong ka bantuk cawlpiak hna cang nai khan kan pa mulawi te bu Christian ka tuah le Sunday school ah kan pulpit khan parin kan falen chuak siangulawi timi cu sia chung ri o hi kan fale cawnpiak ding kan ni bo tung lo kan thalok ti ama mi besi chu ti hina paul cawnpiak ni na cun hi cung cin thong te paul hi america ram dikri lami mirang hol mirang tu Mirang lungput an neimi ngakchia lungput zong a theimi hina pawl hmai an hal na man bak ka ti ve leka kha vawlei fimnak he thiang thlarau ṭhawnnak kan si ti cun vawlei pin hin tila tila cuacun nan fale hi Bible siang kai form now form now vawlei cungah kei ka duh bikmi cu vawlei cung caan tawite kan nun chungah hin Pathian ca i nun tluk i ṭhami bak lo Pathian rian ṭuan tluk i ṭhami bak lo ka zung kha van kir ta ka duh kei zong fa pathum te ka nei i a pathian rian ṭuan hna si ti ka duh ko hika zawn ah hin van kir ta ka ning law tlangbawi eli te cu ko tha an si vial la ko chim ta ka duh bawi bia ka zawn te ka van la khalo nain van ka hong caah tlangbawi eli nih a fai an sual tuk an pathian lom tling si hna lo zidan tuah Tlangbawi Eli cu a min a thangmi si. Cucu atu i Samuel kha a hong ṭhang i biakinn ah a riak peng ve tlangbawi Eli sinah. Cu tikah zan ah khan Bawipa nih Samuel kha a chawnh. Voi khat a chawnh, Pathian si a thei lo. Voi ni a chawnh, voi thum a chawnh tikah cun tlangbawi Eli sinah va kal cang. Zeidah na her an ti tikah Bawipa nih a chawnh cang ti thei. Atu cu a narh ṭhan tikah Bawipa kaan bawmh ko na ti lai mu ti. A van a voi na lo tikah cun bawipa kan kum ko ka ti tikah cun bia ni ruah zidan ni ruah tlangbawi Eli te in cun kum kha thah an si na kum kha a chimh cang a thaizing ah tlangbawi Eli zei ti zeidah ka fa zan zan bawi in chim rak ka chim tuah thuhmi ne hlah ti e ka chim ve nangmah le na hrinmi na fai vialte cu thah ni nan si cang lai Tlangbawi in cu Bawipa thimi si Bawipa a lungthin ah nan kan than dih ko sih ti a fale an sual ding cu raithawinak thangthawinak in sa an duh bual an ei thlacamnak nu hong minu kan in ti hna Bawipa thinhan ah tang cang tlangbawi ei ni thei ko lai Pathian lungthin in a si hna lo cucaah a family ka thah in lai a tha ding hna zakin nan fale ho Bawipa nun in kan cawnpiak ah tu ara than atanga atanga atanga tampi ra ila

Zei bantuk pasal ṭha dah na si timi kan ai check la. Keimah ca zong kai chim i cun keimah zong hi chung ka lam tikah zakhat ah Soviet cu ka phan cang kei cu 100% ka phak lo zong ah Laimi pawl kan ngen panak cu tinung. American ram le nan ram ah nu rian pa rian thlen kan mang ka kan nupi dawt lo si. Kan nupi le cu zeitik man ah a der deuhmi an si caah an ngaihchiatnak zong an hem khotu pa kan sinak ah ca ding an bawipa a ṭihmi pa kan si ha. Cathiang a rel bakmi pa, Pathian hmai a khuh ai bil kho bokmi pa kan si ha. Hi vawleicung cawnnak thimnak cu a dang te chiat ah herh tuk ve mi si cang mu. A zan innchung kurkar ah hin innchung kurkar vanram Pathian pennak a ding khotu pa na sinak ca dingah cun Pathian hmai ah Baibal cathiang relak a caan a pe kho bak mi pa Pathian hmai khuk bil a lok a thei mi pa innchung kurkar kan i man zong man lo zongah nupi le fa le nu cung kut chuan i a caan a tawi pek a sau pek ah innchung kurkar vanram a ding kho mi pa na si lo Cucu Pathian bai pasal ṭha. Scientist na si zongah aw Bawipa ngai ah Bawipa ṭih lomi sin mihrut na si hrim lai. Kawlesang in pathum me pukua kan cawnpiakmi cu zeidah si ti si ahcun vale hna nan nupi le kha daw hna u law biahrang in ti hna hlah u ti na nupi na ta si lo mi pathian ta si mi kha biahang ti hlah na ta si lo na ta si ti na thi ding na nai khipi nai khipi hnga chim ngai tu na chim nai ke na tu ha a zon te na dam te na ta si lo vawlei cung chan toy te kum som sri kum som bi nun chui an lan ta mi si ta si lo pathian ta zeizong vialte hi pathian ta an si ni ti bible ni A pawl dawh nih har deuh cah ti. Voi cung thil vialte Pathian ta an si. Cun a chung ummi minung zong hi Pathian ta dih an si ti. Vailam ta cungah thisen in cawk cangmi kan si cang. Pathian ta kan si. Dori ang in cawkmi cu an eitu an ma si lo kan ma kan si cangah. Motor cawkmi cu dawr neitu ta si lo nangmah ta. Na duh ning te na man bantukan Bawipa duh ning te hman ding nan si cang. Innchungkhar kha pa bik nih innchungkhar kha hi na thluang in hoihnar ah na fimnak in hoihnar ah a mannak te ai dang bawipa ta sinah bawipa duh ning te thlarau le bantak in innchungkhar kha a hruaitu pa na si hau Na ruah dingmi cu philh lo dingah kan nu le kan pa kan ca duhmi hna cu kanmah bantuk Pathian rian ṭuan nan kal kho lai lo. Cucaah Pathian nih an pekmi hna na family, na nupi le na fale bawipa nih an hlatmi na inn le na lo kha a neitu Pathian um caah na pum thiang thlarau bia kan si mi zong kha Pathian duh ning tein Bible bia ning tein thlarau le biatak in a cawm tekmi na si ahcun cucu Pathian bia ṭuan a sunglawi tukmi si ti ka thei cang. Hi nawl a theitu Pathian rianṭuan hi kan i thawng sung lo sung lo. Na nupi an pekmi, bawipa nan pekmi, na fale an pekmi hna, a reitu Pathian duhning tein kilven kha Pathian rianṭuan a sul tumi si thei cang. Na nutin porhoi na ra, na ta si lo. Orang in tina ra, porciam lo ra. Lawmter. Peter, Peter kuatkhatnak ngan pathum mi pasarih ah nannih pathum hna zong te nan nupi le he nan um tikah annih cu a der deuhmi an si ka philh hna hlah u ti thazaang zong an der deuh zeizong an der deuh caah pumzar lai ruangah fale control kha bawmh hau hna cu mu

Nupi nih dawt timi cu an duh lomi tuah lo. An rian bawmh, an lunglawmh tiang dawt si cu. Mah duh bawm nga lo te. Kan rak thei hlan cio ahcun ho la vel kan rak si ve ko na atu cu kan in cawnpiak caan nan theih cang ahcun ka kong kha nan theih bantukin ti bawipa nih ka ngaithiam seh law caan cu ka ṭap lengmang. Ka nupi hmasa hi ngun bor le duh hoi an nau a niang bik iang tawi si a mui ai do tak tak mi si mili si boi ba tu lo a mui ai do tak keima ni lai nu ai do bak ti mi si dak chang muk le bang hin chin nangma hi ngun bor nang nai do deu ti si khan ning tal mu ani una mi do min thang si cha kumhle sri rak si leon rak hel ni kumhle bi chi a za pi lai tan kan rak ni di thong te na zar khat ka tha zero te ama kha ra boi pai ai um ni sa khan anjak minbor te kan rak lak mi kan rak zam cang khan kan mol rak kho tuk amah cu ken cu ngakchia te ka si ca kum nga na kanau kum nga kanau tikah kha zeidah si ti si cun ngakchia te kha kan kut cung kan tum in ak tuah peng le kei kan kum ai ai no tan tuk tikah kan nu pa zon an du ve lo an ni zon an kan du ve lo le kan mah pani duhnak kan kan um tikah cun a ka dawr tuk i a thiam khawh ning khawh nak khi ngakchi chuakka bantuk a tuak i milu ya le michuai a thiang ni kho a si asinain malaysia kal tikah kum thum kum li kum tikah kalemi a ralbawi bu thum pa nih duh i kan i ṭhen kan i ṭhen tikah a tukin nuki bawipa nih a ka pek i ka nu nih ro lang tikah thantlang ka phak tikah kannih cu kan rak sual tu kan rak li tuk le malaysia kan rak mali kan rak thiam tuk thailand kan rak leng thailand agent pa pakhat hoi kan leng le cu ahcun kawlram ah kan in be

atu a thiam tuk cang bawipa exam fa keimah hlun kha family cawnpiaktu kan kan tikah ka langhter duhmi cu kan nupi le hi pa a thiam deuhmi kan si ahcun kanmah nih kan duh ning te kan chimh peng hna ha ka rak lawi lai cutin cutin na tuah cun kai lawm mu nai cam ahcun kai lawm na thiamthiam cun kai lawm na fale thiam te tu na cun thla na cam peng cun kai lawm ti kan chim na te ko tiah kan ni zong bawipa ṭimi kan si kan van cawnpiak hna te khan an in pi an tuah taktak silo ka rak sual tung iang tawi hin ka hmai in a khuh a bil a rak ka biak lengmang ziruang te cun hi tluk i kan duh kan dawt mi ne lawng fiang thalo ka rung rak fim lo tuk cu kan atu ka ruan ka ṭak ka ngeih sia ngai ko cu atu ka nu zong nih ka rak sual tuk tikah Malaysia sia zong ka rak sual tuk tik khan a khuh a bil a rak ka biak lengmang cu ka ngei hi chiat tuk ko rin mi fanu pi nu a ngei ki chiat tak na asnan khi dawt nak kan theih tikah khat diam zong ka bawipa he ka i nawl zong cu tlu kha te kan si

Nupi nih sung ding si lo. Ziak na ra ṭha ko ka ti hlah. Ka tuang bak nih ka chim tu. A ti ṭhanmi cu Pathian pekmi laksawng nunnak cu ti annih zong nih an cawve khawhnak lai. A ṭha taktak a ṭhu. Hika in kan hmu ṭhanmi cu kha ka bia te kha philh hlah u nupi le ka daw timi nih cun nupi le ngaihchiatter lo lawmhter rawlrul in an ca hri campiak an ca zong chunawm tlak te nun piak an ngaihchiat tikah hnem khotu pa kei zong atu pathian rian ṭuanmi ka si ca ka nupi rian ṭuan in azi pahnih le min seng akung hma ka hong phan pek ka nupi a lawi cang lai ti ka thei lam ha bang tum zo arannak in kalawi ka mawt ro ka bang ka lawi in chung ram cang A rawi lai zeitin ka chon dai lo bik lai ka pi hi ka don na tin chang o ka thawa tu ma ka pawng ke rak thu zeiti ka chon da ka lok tel lai ka pol biak bang ani zan jika phok kali akal lai te hin ka thla dai ka ti thonai ko ti kan dawt tuk kan duh tuk thla a kan cam piak peng lai mu kan nih cu kan dawt tuk kan duh tuk ti zong hi a chim kan ngam lo cu hromun ngam tung ah kan um tu ning ko cucaah cun kan nupi le zong an hong lawi tik an lawi ding ngei tuk ve kan ni zong nih don ding kan ngei tuk ve inn chung kur kan tu dawt ah ṭhang tuk Nul fale nih automatic an i join khomi cu caan thiammi kan ngei mu. Nu le va kan palnak tete kan i ngaihthiam i mithmai palte kan i chawnh mangmi kha kan fale nih an i chanpi cu an ti si. Asilo i fale hmuhran ngai ai ho ciang lawngmi cu kan fale an i nekmi cu kha ca khan ai kai ni kan cawnpiak Efesan panga a meekun le nga kan hmumi cu vale hna Khrih nih Khrihfabu a dawt i a nunnak a pek bantukin nannih zong nih nan nupile kha nan dawt hna awk a si e. Nan nupile a daw bakmi nan si lai e. Zeitindah kan dawt hna? Nupile ca thla campiak peng. Kan nu, vei nu, na nupi nan kan nubu bawi pawl he rawl an chup kihfabu na cawlcanghnak zong ah mu na vale kan mit hmaingal ko na fale kan mit hmaingal ko ka chuah putu nu na si ka ca nai lo tuk na sum tuk nupi le nih thil thil fa te ka tuah pe ka along bia thiam an palnak te ngai thiam kei zong zan ah pathian rian ṭuan ka si caah ka nupi hi a lu ka tong i thla ka cam tawn kei kai chana ni cai hi Bawipa hi nupi fel a ka petu nangmah nupi daw a ka petu Bawipa nangmah Pathian na cungah kai lung a thaizing zeidah tuah kan nu si ka dawt zan nai hin lio thla kan campi zeidah rak campi nangmah bantuk nupi hi ka in co khawh ding rak si lo ka rak sul tuk Hihi Pathian a ka pekmi na si ah Bawipa sin lawmhnak bia ka chim ka ti tikah cun a chimtu keimah he kai lawm i ka nupi he lawm i bawipa i lawm ve pathum kan i lawm ka nupi nih thla rak cam le falam ah thla falam ah hin falam ah sisio sikal in ka thla ka cam ti cu bawipa vanei ka zat cang caah va kan hal cucaah cun kei va kan hal mi zei bantuk minung sinah nangmah an ṭihmi nangmah an dawmi rak ka pe tiah bawipa ka nawl ti Cucu Pathian rianṭuan cu khuaruah simi cu a pek ani khi mifel si caah sisio sikal mi caah pastor tete nih an hal lawng cu san bisi an si lo rong si lai an i coter lo cu a pek mi cu milu khuai lengmang mi pa vampang nih a cel lo mi pa Nanchipuzi tiang palik bo mi ar inam te te nih ai vak mi ai vak ai vak ai vak mi pa kan nu cu van a zoh pin vawlei zoh pin cang a thi cang cu kuang ka kal lai zing tiang zong hor la zing le pathum ak loi lo ka va loi a mi phing di ka va american pa zong kan thi la ti thei le ti kan nu nih na chai thlak cang cu kalang te ti kan pu sa te kan nu cho cu tikah cun bawipa ka va na ka thlen piak pau ah cun tangka kan han lo american nan zong ka du kan han kan han lo ka va chini ka du mi si ko e i khul chung ka mit si ka kan na ver cuap cun kan puar kan fim tuk si ca a zor lama te khan a um tiring hman lo ti thei tha tin zo ai nu lo tuk alung ri thei tuk ti thati thla cham na le kan nu cham na iphone che ma kuam te kula apiat thak che ma pathian kong a thei mi solo lo lo jisu pi gai tong che ma atua american kan pha ni a cana pathian bel mi na si ca tangka kung te na kan har ve Katil an nuai timi cu Bawipa ka rak halmi si ko ee sifai a poi a ka chia nang a pelai chang cam cu ti ve a rak hrum a ton tangka sifai a poi lo ti cu tikah keimah ka timi cu na rak hal lio ah khan na halmi cu Pathian a ṭihmi na ti sinah an pekmi misual pa an pek sihmanhsehlaw Bawipa nih na thlan ah a tlintermi na hmu maw Pathian kong a theimi lawng si loin thluak in Pathian a biami lawng si loin Thiang Thlarau bak nih huami a pennak chungah family hruaitu hna pa hawipa le biami nih huami ka hmu ee. Cu ruangah cun America ram ah hin Indianapolis darhawng cu ai ning deuh Washington DC cu Livingstone te san tuk caah inn man a fak tuk khuasik a har tuk caah khika hmun in Bawipa rian ka ṭuan lai ti hi yes ti pek hi a har tuk

Nanmah ta hi vawleicung thil tuahto ning hmanh hi zumh awk na tlak lo cun zeitindah nangmah ta si taktak mi pek na si lai Pathian nih an pekmi na nupi le na fale man Pathian duhning te kil dengmi na si lo ahcun zeitindah thluachuah cu na co khawh lai an pek ahcun nai phoro lai Pathian na philh lai cu na family Pathian ta si bik ah a neitu Pathian duhning in kil deng cak na duh ko kil deng ma khakha Pathian rian ṭuan si Pa nih an nupile cu anmah pum an i dawt bantukin an dawt hna awk a si. A nupi a dawmi cu amah le amah aa dawt si ti. Pasal ṭha hna kan challenge hna. Baibal rel huaha lo, thlacam huaha lo in cun atu ka chimmi cu na lut kho lai lo. Nan inn chungkur kar vancung pennak a nuammi ram na ser kho lai lo.

kan nupile cu nu le va kan sinak in pumkhat kan si lawng si loin Jesuh Khrih hi pumkhat kan si caw siknak men nih chen khawh lo ding sifahnak men nih chen khawh lo ding dawtnak in ai ken dawt pe ding thiang thlarau in ai ken dawt pe ding kan si an pi kan fale caah lungfak in kan fale hna zong kan cawnpiak hna tikah Pathian sinah bawmhal bu tein Bawipa ka fa sinah cawnpiaknak ka nei lai i ka bawm amin hi ka hin ka fale cungah kuchuan in thla ka cam ko timi kan kan kan um lai bantukin um lo zong mi mi zong kan um lai a chia cu family ka dal tikah hin ka zoh hna i fale cungah kuchuan ka cam bang balo bi theimi na cu an kut ka lak le ka au le an pi cungah a lu ka chia eh a kut ka chia a ṭa ka chiah piak a fale cu ka chiah piak hihi rak tuah peng min vialte ka min cung nung bikmi in na nupi cu sual rak pe Jesuh min in na fa cung rak pe nangmah cung ai pe tonpi tak Efesa nan pa nih sawmthumthum ah kan hmumi cu asinain nanmah kong zongah hman khawh a si ve vale, vale nih nan nupile cu nan pum nan i dawt bantukin nan dawt la nan i dawt la nanmah nan pum nan i dawt bantuk tein nanmah pum fa nan si lo bantukin lungrethei nan si lo nan nupile nan dawt bak hna la

zei ka ti lai Noah cu pasalṭha si caah vawleicung mi vialte Pathian lungtongtu si a nupi le fale an za tiin Pathian pennak chungah lupi hna lawngpi chungah cu bantuk cu ni ka ammi hna hi kan inn chung kawka kan nupi le kan fale hi khamnak chungah lupitu kan si ha pa mi hi mu biakam chungah kan bochan hna inn chung kawka zeitik hmanh ah a biapi cem te thei peng inn chung khuakhan hi bawi thawk ti thei hna si atu i atu kan hripi cu regular uthlakung kan thei ko cu uthlakung ti kanu kanu kanu ta no khami anu pi kha suithia si suithia si an hnuka kan khian ser zawn nak nei maka kha ka va tlawng ta hna thla ka va cel piak ta hna cu tikah nu bu pawl pom umi thawngthu chimin ka fial ca pathian in thluachuah pek ca thlakat chung bak kal lo le ka cam kan hung crusade ka tuahpiak peng an ka tuahter peng cu tikah saza thlakung le an nu nih kan in rak kan riak zei kan ti hnga na kan cawnpiakmi kan zawn lengmang tikah hin kan ni hi kan rak i palhmi cam tuk ee ti an nu nih le ka piah thar bak ti si ronan ulbal mo ti ulbal ai na zan thak riak zan kim tian pathian bia kan ruah piak kan i ruah hna cu tikah cun an nu kha ka timi cu pathian bia pe nai pal tuk hi na in chungkur kar i Pathian duh ning silo nangmah duh ning ruai ko lo maw asi ma ke ka va zong hi keimah duh ning te ma cak tha ko ti ti Bible le thlarau bian kan va ti hui mai lo ti opung ni le ai ju na them tu atan van zu ding tu phe ka tu nan nan thei ko cha kan ti thlan tlang kan um pe mi si cha cu tikah an in chung ko kara ka van chun hna ti ah cun an nu ka bia ka le opung nu pi ka le ro lon thlan chambal ma ko ti chambal ha cu chi zun tu ti ma si kham nak chu na so ko

nan innpa cathangtu mi si lo kan fale zun ding ti na lo kan fale pathian an thei lo ti na lo pathian mai phu lo ti na lo nan mah nu le pa nih nan tua ni te nan zun innpa cathangtu mi si lo ka ti tin a kuai ni cang kuai ni cang hi ka zawa hi lo pathian fale na nan fale an no yo te pathian bia hi an chunga ti san lu dang chom piang na chilo mi tampi chu kan dai sang stik le kan thei khon kan theih kho inncung tukar na nupi le fai aza zan le hin nu gong ka thil nai nu gong tampi chim ding om nu gong hi abipi tuk inncung kurkar hi pai alu bi kan sina in inncung kurkar a roi tu tuk nu ning si cucah nupi tha timi zida si sunam minu zida si um zon nupi tha timi ka phu tu bi kha boi bani saman na kan pek lai mu asia chun kan bani din na lai a ba zon bak chang lai cha khan cha sau pi kan man man chang i